א גוטן טאג חשוב'ע טייערע צוהערער. בלק בן בלעם, אפיציעל זאל ער שעלטן די אידן, אבער פארשטייט זיך אליינס אז די אייבישטער לאזט עס נישט צו, און אנשטאט דעם, בלעם געבט פיל ברכות פאר די אידן. צווישן אנדערע זאכן וואס ער זאגט, זאגט ער דורך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ס'איז אויפגעשטאנען, אדער ס'איז געשאסן געווארן, א שטערן פון יעקב, און ס'איז אויפגעשטאנען א שבט, א הערשער מישראל, פון די אידן. די מפרשים, די ראשונים, איז דא וואס לערנען פשט אז דאס גייט אויף דוד המלך, אבער אנדערע ראשונים רעדן אז דא איז מרומז איינע פון די פיל פלעצער אין תורה ווי ס'איז מרומז די ענין פון משיח ודרך כוכב מיעקב, דאס גייט אויף משיח אז ס'איז אויפגעשטאנען א שטערן פון יעקב וקם שבט מישראל, ס'איז אויפגעשטאנען א הערשער פון ישראל, דאס גייט אויף משיח. די גמרא אין ירושלמי פארשטייט א מעשה. ס'געקומען א גוי צו די תנא רבי שמואל ברבי יוסי און אים געזאגט, כ'האב געהאט א אינטערעסאנטע חלום, כ'האב איינגעשלינגען א שטערן. זאגט אים די תנא רבי שמואל ברבי יוסי, דו זאלסט שטארבן, ווייל דאס מיינט אז דו האסט געהארגעט א איד. אזוי ווי די פסוק זאגט, דורך כוכב מיעקב, א איד איז כוכב, און ער האט דאס איינגעשלינגען א שטערן, א שטערן, א כוכב, מיינט דאס אז דו האסט געהארגעט א איד. וואס לכאורה דארף מען פארשטיין די גמרא. קודם כל, וואס עפעס קריכט ער ביז דורך כוכב מיעקב צו ברענגען א ראיה אז אידן זענען געגליכן צו שטערן? מען טרעפט ביי אברהם אבינו, די אייבערשטער האט אים געהייסן קוקן אויף די שטערנס און געזאגט כה יהיה זרעך, פאר יעקב אבינו האט די אייבערשטער געזאגט אז די אידן וועלן זיין אזוי ווי די שטערנס, וואס עפעס דארף ער טרעפן א פסוק דורך כוכב מיעקב וואס בלעם זאגט אז דאס גייט אויף א איד? און צווייטנס, ווי געזאגט פריער, דורך כוכב מיעקב, לויט א חלק ראשונים גייט עס אויף דוד המלך, לויט אנדערע ראשונים גייט עס אויף משיח, אבער נישט אויף יעדע איד, איז אז דער גוי זאגט אז ער האט איינגעשלינגען א שטערן, וואס עפעס ברענגט אים דער פסוק פון דורך כוכב מיעקב אז א איד איז אזוי ווי א שטערן און אז ער האט איינגעשלינגען א שטערן מיינט אז ער האט געהייליגעט א איד? אין די פארברענגען פון י ט בית תמוז תשכ א, געדרוקט אין תורת מנחם, חלק ל א, עמוד הונדערט צוויי און צוואַנציק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף דעם, און דער רבי האט עס מסביר געווען על פי פנימיות הענינים. די מארנאים פון טשערנאבל ברענגט פון בשם הקדוש.

אז ווען משיח זאל קומען זאל אלעס זיין בשלימות, און אז מען גרייט עס נישט צו פעלט די גר אין משיח הכללי פעלט דער חלק, מיט דעם איז דער רבי מסביר דאס וואס מען טרעפט אין ישעיה הנביא אז משיח, איז מחול מפשעוני, ער ליידט זיך אן יסורים פון אונזערע עבירות, וואס לכאורה ווי די גמרא פרעגט טויב חטא וזיגד מינגד, טויב ער האט געזינדיגט, און זיין חבר זיגד ער באקומט מלקות, ס'גייט דאך נישט אזוי, דער וואס האט געזינדיגט דער דארף ליידן. און דאס איז שוין ביי צוויי מענטשן וואס זענען גלייך, על אחת כמה וכמה ווען מ'רעדט וועגן משיח, וואס האט ער זיך אנצוליידן וועגן אונז און וועגן אונזערע עבירות. נאך א ענין, מ'טרעפט אין רמב ם אז שטענדיג דארף א מענטש קוקן ווי די וועלט איז גלייך, שקול, מיט איין מעשה וואס ער קען טוהן קען ער אדער מאכן די וועלט צו גוטנס ס'זאל זיין מער זכותים אדער חס ושלום די פארקערטע וואס לכאורה מיין לעבן פארשטיי איך פארוואס איך האב אזא אחריות ווייל וואס עפעס האב איך אויף די גאנצע וועלט אבער לאור דעם וואס מען האט יעצט געזאגט אז אין יעדע איד איז דא די ענין בחינה פון משיח קומט אויס אז מיין חלק איז נוגע פאר די גאנצע משיח, איך דארף מאכן זיכער אז איך בין וואו ס'דארף צו זיין, און אז איך בין וואו ס'דארף צו זיין, איז משיח וואו ס'דארף צו זיין, לייטעניש פון מיינע עבירות, און די גאנצע וועלט פארקערט האט מער זכותים צוליב מיינע מצוות. וואס אגב ס'איז כדאי צו דערמאנען וואס דער רבי האט גערעדט אין א צווייטע געלעגנהייט, מ'זאגט יום טוב און מ'עפנט אויף די ארון קודש ביים ארויסנעמען די ספר תורה זאגט מען אזא רבונו של עולם, אינמיטן פרק זאגט מען דארטן ויסתיים בני מקרא שכסף ונחו עליו רוח השם רוח חכמה בינה רוח עצה בינה ודעת וגבורת השם, וואס די פסוק שטייט אין ישעיה אויף משיח, פרעגט זיך די שאלה, איך שטיי פאר א אפענע ארון קודש, מ'דארף זיין אנעסט, מ'דארף זיין אויפריכטיג, מ'קען נישט בלאפן. הייב איך אן בעטן אז מנח א זאל זכאים בנים מקרא שכסף, אויף מיר זאל מקים ווערן מנח א לב ריח ה', וואס איך בין דער משיח? אבער לויט דעם אור עיניים איז דער רבי מסביר פארקערט. יעדע איד האט בחינת משיח אין זיך. ווען מיר זאגן זכאים בנים מקרא שכסף, מיינט מען נישט אז איך בין משיח, מיינט אז די בחינה פון משיח וואס איז דא אין מיר, דאס זאל טאקע ווערן נאכאל אויף רוח השם, און אזוי ווי שטייט ווייטער. וואס אט דער ענין, קען מען אמאל טראכטן, יא, אוודאי גרויסע צדיקים, פאר זיי, זיי האבן א בחינה פון משיח אין זיך, דער צדיק, יענער צדיק האבן א ניצוץ משיח, אבער איך פשוט'ע איד, איך ווייס דאך וואו איך שטיי, משיח איז תלוי מיר? לאמיר קוקן וואס די פסוק זאגט, דורך כוכב מיעקב. מען ווייסט דאך אז יעקב האט געהאט צוויי נעמען, יעקב און ישראל. יעקב האט ער געהייסן פארוואס? וידע אוחזת בקר עשיו, אדער ווי אקווייני ז ל פעמיים, דאס איז געווען אזא נידריגערע מדריגה, ווי ער האט זיך ארומגעשפילט, געדארפט אויספאפן, און געדארפט צוריקהאלטן עשיו פון זיין דער בכור. ישראל האט ער באקומען שפעטער אין לעבן, כי סריס ועם אלקים ועם אנשים אל תיכל, ער האט געקענט הערשן איבער מלאכים און איבער מענטשן, ער האט מצליח געווען. אין חסידות איז מעביר די חילוק פון יעקב און ישראל אז ישראל איז א שם מער א מעלה, יעקב איז א פשוטערע נאמען, ווען מ'וויל אויסלויבן די אידן אין זייער מעלה רופט מען זיי אן ישראל, און ווען מ'וויל זאגן די פשוטע חלק פון א איד זאגט מען יעקב. וואו שטייט דא דורך כוכב מיעקב? מ'רעדט פון אפילו פון א פשוטע איד אזא מין איד וואס ער איז אזא יעקב, ער איז שוין אויך א כוכב, ער איז שוין אויך די בחינה פון משיח, אמאל איז עס באהאלטן, אמאל קומט עס מער ארויס, מען דארף עס מער ארויסברענגען, מען דארף זיך מער צוגרייטן, אבער ער איז שוין די ענין פון כוכב, עד כדי כך. אז דער גוי אין זיין חלום ווען ער זעהט א איד, ווי אזוי זעהט ער די איד? אלס א כוכב, די מעלה פון א שטערן פון משיח. און ערשט נאכדעם וואס ס'איז דורך כוכב יעקב, דעמאלטס קומט די העכערע מדריגה פון קום שבט מישראל. דאס הייסט אז די ענין המשיח הייבט זיך אן פון אונז פשוטע אידן, יעקב, וואס אונז גרייטן צו די חלק המשיח, נאכדעם קומט ווען קאוויד שיידט מישראל און אלע אנדערע זאכן וואס שטייט ווייטער און מחץ כל פסי שייס ווי עס שטייט דארטן אלע זאכן וואס די משיח וועט אויפטון אין די וועלט איז אונז יעדע איד האט דער כח און ממילא האט מען די אחריות צוצוגרייטן זיך די חלק המשיח וואס איז דא אין אונז, דאס איז ממילא גרייט מען צו די גאנצע וועלט אז משיח זאל קענען קומען טאקע תיכף ומיד ממש. א גוט שבת.